א גוט מארגען, מיטוואך פרשת דברים, איך בין שוין א טאג עלטער, א יאר עלטער געווארן יעצט, ס'איז נאך אלץ דא נאכט פארדעם און ס'איז נאך פארטאגס, מ'דארף גיין באלד נעמען א פליגער ווייטער, האב איך מיך ארויסגעכאפט דא אפאר מינוט צו פארלערנען, איך בעט ענק איבער פאר די אומקלארקייט פון די פאר טעג וואס איך האב נישט געהעריג פארזיכטיג געקוקט. אבער איך האף אז מען נישט ברוגז אויף מיך, און עס מיט בקרוב זיין צוריק געהעריג אין די אין די שוואונגען, אבער מען געט נישט אויף, נישט קיין חילוק, נישט קיין גוטן תירוץ דאס אז איך זאל אויפהערן וועגן דעם, און ממילא וועל איך קאנטיניוען יעצט ווייטער, און איך בעט איבער פאר נעכטיגע שיעור אביסל געווען צופאטשקעט, דא א שטיקל דארט א שטיקל, איך האב געזאגט וויפיל איך האב געקענט, איך האב געלערנט וויפיל איך האב געקענט, און יעצט אז מען גייען אריין דא. אין דעם פרשה פון דברים ליום רביעי איז אויך ראש חודש אב, שוין יעצט א גוטן חודש, א פרייליכן חודש, און ס'איז אויך די יארצייט פון הייליגע אהרן הכהן, אוהב שלום ברודף שלום, אויך די יארצייט פון די הייליגע באבעווע רב וואס איז אויך געווען א אוהב שלום ברודף שלום, אסאך אינטערסאנטע שיינע מעשות וואס וואס איך דענק נאך פון אלס. פון אלס בחור וואס כ'פלעג הערן פון באבע רב בשעת בך נח בחייו, שיינע זאכן וואס ער פלעגט טון אייביג למען השלום, און זיך קיינמאל נישט אריינגעבן נישט קיין מחלוקת, און כ'דענק מ'פלעגט אייביג זאגן באבע'ס וואס גימטריא אחד, איינס, באבע גימטריא אהבה, ליבשאפט, זאל די אייבערשטער העלפן טאקע זאל שוין שיקן אחדות און אהבה איבער די גאנץ כלל ישראל. סאו לאמיר היינט גיין לעילוי נשמת רבי שלמה בן ר' בנציון, איך שטעל אייך פאר, און. פארשטייט זיך בזכות פון אהרן הכהן וואס האט אונז מיט ליבשאפט געבענטשט, אזוי ווי שטייט בצוואה און לברך את עם ישראל באהבה, זאל ער אונז געבן אהבה, אחווה ושלום ורעות פאר גאנץ כלל ישראל, ווייל בזכות אהבת חינם איז קרבת הגאולה. און לאמיר אריינגיין דא, דא זאגט די תורה, דברים א', קאפיטל טז, ז', והצבו את שבטיכם, און אז משה רבינו רעדט ווייטער דא, זיי כ'האב באפוילן ענקערע דזשאדזשעס, די שופטים בעת אין יענע צייט, לייען מיר אזוי צו זאגן, שמעו בין אחיכם, איר זאלטס נישט סתם אזוי געבן א א מאך אפ א בעסן, א א מ'רעדט א מאך א מאך א פסק בעסן, ווייל יענער איז אזוי און איך קוק יענעם אראפ און יענעם ארויף, ניין ניין ניין ניין, שמעו בין אחיכם, ס'איז זייער וויכטיג, הער אויס דיינע ברידערלעך פון אלע זייטן איקוועלי, גיב זיי איקוועל טיים אויסצוהערן, איר שפטתם צדק, און זאלסט משפט'ן מיט גערעכטיגקייט בין איש ובין אחיו צווישן א מאן און זיין מענטש און זיין ברודער, צווישן א חבר און זיין, צווישן יעדן איינעם זאלסטו משפט'ן גוט איבער איין גייער און זיין לענ, זיין טענענט אדער זיין, זיין, מיט וועם ער האט זיך, מיט וועם ער האט זיך קעגנגעשטעלט, רשי זאגט אפאר פשטים אויף דעם. און פון קידוש השם וקידוש יז ל אין אייך, ווען כ'האב געשטעלט דיינע ענקערע דיינים בעידן א י אין יענע צייט למען מיר זיי צו זאגן, שמעו בין אחיכם הערטס אויס צווישן מיט ענקערע ברודערס פון סידנען, קישטו און איר זאלט עס פסק'נען אמת'דיג, בין גברא, צווישן א מאן, בין אחוי און זיין ברודער, בין געיריי, און צווישן זיין, וויאזוי טייטשט רשב בין געיריי? דיין בעל דין. זאגט דער פסוק ווייטער לא תכירי פנים במשפט, זאלסט נישט דערקענען קיין פנים במשפט ביי דין תורה, וואס טייטש איז דא הלכה מען דארף זיך צובעקן מיט א טלית מען זאל נישט קוקן אפילו, נישט מען זאל זאגן אה שלום עליכם הרב דאס, אדער אה ער איז א רייכע מענטש, אדער אה ער איז א סעלעברעטי, אדער אה ער איז עפעס א צו א קלוגער איך פיל אינטימעדעיטעד און ממילא גיי איך משפט'ן און מיך אויס ארבעטן אז מיין פסק בעסד וועט זיין לטובתו, דאס טאר מען נישט טון. טאר נישט זאגן אה ער איז שיין, ער איז א גיבור, אדער ער איז א קרוב, ווייל מיט דעם מיט דעם איז מען גורם אז צום סוף ער וועט דורך דעם מחייב זיין א זכאי און מזכה זיין א חייב, וועט אים ווערן גערעכנט גלייך ער אליינס איז מכה פנים געווען א מכה פנים און פסק'נט פאלש ביי דין תורה, איז ממילא לא סקירא פנים במשפט. ק קטן, א קליינער מענטש, א רמאן, ק גדול, איז פונקט אזויווי א גרויסער מענטש, א עושר. טישט מען, ער זאל זיי איקוועלי אויסהערן מיט די זעלבע ערנסטקייט, לא סגירי, ער זאל זיך נישט מורא נייאשן פון אנדערע מענטשן וואס זיי גייען זאגן, כי עם משפט, וועלסט וויסן אז עס קומט צו דזשאסטיס און משפט, ווייס וועם ס'געהערט צו, לאלוקים ה', דאס איז צום אייבערשטן, הייליגן באשעפער, און ער ווייסט פונקטליך וואס טוט זיך, והדבר אשר יקשה מכם, און וואס איז א זאך וואס איז שווער פאר ענק, תקריבון אליי, וועטס ברענגען צו מיר, ושמעתיו, און לאטס עס הערן.

אויף אלע זאכן וואס וואס מ'זאל געטוהן ווערן, און פקד את ידכם בידו נא ההיא, יעצט קאפויס כמיין זיי סב ד. זאגט די פסוק ווייטער י ט, פארציילט ער ווייטער, ואני ס ה האט זיך אנגעצויגן מן החורף פון הר סיני, ואני ואני לך, און זיי זענען געגאנגען את כל המדבר הגדול והנורא ההיא, דעם דעם גאנצן גרויסן און פארכטיגן מדבר, אשר ראיתם, וואס עטס האט געזעהן דארטן דרך ההר ההמורי, דורכן בארג פון אמורי, כאשר ציוה ה' אלוקינו עשני,

איך האב געזאגט צו ענק, בסם עז אונז קומען עד הר המורי', ביז הר המורי', די בארג פון המורי', אשר שם אלוקינו נותן לנו, וואס די אייבערשטער אונזער גאט געבט פאר אונז, ואמרת לכהן עשיתן עתיר דם מרועה והשם אלהון יואב לנו, ראי', זע, נתן השם אלוקיך, די אייבערשטער דיין גאט האט געגעבן לפניך פאר דיר, את הארץ דאס לאנד, אליי גיי ארויף און רייש, נעם אויף אלס א ראיה ישנה, גיי נעם עס ארויף. נעם עס אויף, ס'איז דיינס דאס לאנד, כאשר דיבר ה' אלוקי אבותיך, אזוי ווי די אייבערשטער די גאט פון דיינע עלטערן האבן אזוי גערעדט לך צו דיך און וועגן דיך, אל תירא, זאלסט דיך נישט פארכטן, זאלסט נישט מורא האבן, ואל תיחת, און זאלסט זיך נישט צעבראכן ווערן, דא דא די טינג וואס דו דארפסט טון, חזי חזי, זע, די ה א ה' אלוקיך קדמך, יסער, זאג, אכסן, גיי און ירשן דאס, כמו דאמר לשם להוד אבותיך לך לא תתחל ולא תדבר, זאלסט נישט זאלסט נישט צובראכן ווערן, האסט נישט מורא זאלסט נישט צובראכן ווערן. זאגט יעצט דער נביא ישעיה הנביא גייט יעצט ווייטער דא פארציילן אז דעמאלטס ווען די אידן האבן אוודאי געזינדיגט אזוי, פארציילט ער אז עס איז ווילסט די אייבערשטער זאל זיין באוויליגן איז עס נאר אויב ער וועט איבערלאזן אלע שלעכטע מעשים און תשובה טון, צוריק געבן וואס ער האט זיך גע'גנב'עט.

אשרי חמוץ, גלייכטס אויס דעם משפט פון בארויבטן שופטי יסעם איז דאס משפטן א יסעם, אבער א מענטש אסאך מאל א יסעם האט נישט ווער זאל זיך אננעמען פאר אים, האט נישט ווער זאל קעירן פאר אים, דו זייט דער וואס זאל זיך אננעמען און פאלאוען אפ פאר דעם ריבי אלמנה, זאלסט זיך קריגן פאר די אלמנה'ס רייטס, זי האט נישט ווער ס'זאל זיך אננעמען פאר איר, פאר דיר, נישט נאר זאלסטו פסק'ן די בעסטן, נאר אפילו נאך די בעסטן פסק איז ארויסגעקומען פאלאו אפ און זעה צו מען האט טאקע צוריק געגעבן וואס מען האט געדארפט צוריק געבן פאר איר אדער אדער וואס איז געווען דארטן. זאגט דער פסוק יט ח לכי נא ונברכו יאמר ה' גייטס לאמיר זיך מאל זאקייעס זאגן זאגט דער אייבערשטער אם יהיו חטאיכם כעשנים אויב ענקער זינד וועלן זיין אזוי ווי רויט רויטע פאדעם און מ'וועט חז ל ווען זיי תשובה טוען איז אזא מין חילוק ווי אימעדזשין דו נעמסט א רויטן פאדעם און דו טוסט עפעס און ס'ווערט ווייס קאמפליטלי אזוי אויכעט ווען דו וועסט תשובה טון, וועט פון די רויטע פאדן קיין שלג על ביני, וועל איך עס ווייס מאכן אזוי ווי שניי. אפילו ענקערע זינד זענען שוין רויט, אזוי ווי א רויטע פאדעם, וועט עטס ווען איינזען, ווען עטס וועט איינזען אז עטס איז געזינדיגט און תשובה טון, וועט עטס זען ווי אפילו א רויטע פאדן וועט זיין ווייס ווערן אזוי ווי שניי, אם ידים היא כתולו, אפילו זיין רויט אזוי ווי די א רויטע ווארעם וואס ס'געט ארויס א פארב, א רויטע פארב.

אוי, דאס קלאגט דער נביא, ווי אזוי איז די באגלייבטע שטאט קרית נאמנה, די באגלייבטע שטאט ירושלים איז געווארן אזוי אפגעקערט פון גוטן וועג, מלאיסי משפט, זי איז געווען פול מיט משפט, זי איז שטייצעך געווען פֿיר הונדערט און איין און אַכציק שולן זענען געווען אין ירושלים, אזוי ווי דער ווארט מלאיסי באטרעפט, זי איז געווען פול מיט אזעלכע שיינע שולן, צדק ירום בה.

אויך מען ענדיגט צו די קאפיטל צדיק בית להגיד כי ישאל אדוני שם, דאס וואס מיר זעהן דארטן אז ס'גייט זיין דרשום כעשב ווי ס'שטייט דארטן צדיק הטמא יפרח כי ערש בעברו ישגה, זאגט ער להגיב, דעמאלטס וועט שוין געזאגט ווערן, וועט זיין פארציילט דעמאלטס. אז קיום של השם כאטש עס האט אויסגעקוקט זייער אינטערעסאנט כאילו דער צדיק ליידט און דער רשע איז האט אים אלעס גוטס, ניין מ'העט זעהן אז דער אייבערשטער איז גלייך און ער איז גוט צו די ער איז מיין שטארקער ולא עוולותא בו ער האט בכלל נישט קיין עוולה אין אים ער האט נישט קיין שום רעכט אומרעכט איז נישטא ביי אים מ'וועט דעמאלטס אנערקענען דער אייבערשטער שטראפט די רשעים און באצאלט גוטע שכר פאר די צדיקים, איי דו האסט נישט געזעהן האסט נישט גוט געקוקט יעצט גייט מען אריין קאפיטל קאפיטל צד ג' אדוי שם. עד איש ה' מלך, דער אייבערשטער איז קעניג, גייסט לבייש, ער קען זיך אנטון מיט גייסט, ער מעג זיך אנטון, נאר ער פאסט, זיך אנצוטון, אנגעקליידט מיט גרויסקייט, לבש השם עוז, דער אייבערשטער האט זיך אנגעקליידט מיט עוז, מיט שטארקייט, איז עזר, ער האט זיך אנגעגארטלט דערמיט. די אייבערשטער וועט ווייזן זיין שטארקייט אויף תיקון טייוואן, דו האסט אויך גרינד געפעסטיגט די וועלט, בל תימות, ס'זאל נישט געבויגן ווערן און צעפאלן. נכון אין כסאיכו מאז, דיין כסא כבוד איז אנגעגרייט שוין געווארן פון דעמאלטס פון ווען דו האסט באשאפן די וועלט, מעולם אתה, פון אייביג אויף ביזט פון אייביג אויף ביזטו רבונו של עולם אלעמאל נשיא נהרות ה'. איך ווייס אבער אז נאסי און עבודת השם כאטשיג רבונו של עולם דיינע פיינט וועל איך פארפלייצן אזוי ווי די טייכן וואס פארפלייצן נאסי נהרות כולם זיי האבן אויפגעהויבן זייער קול צו ברימען ישיא נהרות דחים זיי הייבן אויף זייערע טיפענישן דער משורר זאגט דא מיט א געוואלד געשריי רבונו של עולם דיינע סלים וועל איך פארפלייצן אזוי ווי די טייכן האבן אויפגעהויבן זייער קול און ברימען און הייבן אויף שטענדיג זייער טיפעניש און זיך צוריק גרויס האלטן קעגן דיך, אבער איך ווייס דיך מקולות מים רבים, נאך מער פון די קולות פון די אלע אסאך וואסערן וואס זיי ברומען, און נאך מער פון דעם איז אדירים משבר הים, די שטארקע כוואליעס פונעם ים, איז אדיר במרומים השם, ביסטו רבונו של עולם אין הימל נאך שטערקער פון זיי, איי דאותיך, די רייד פון דיינע נביאים דיינע הייליגע עדות, וואס האבן עדות געזאגט און מבטיח געווען אויפן בית המקדש, כ'נעם דיר מיאוס זענען זייער באגלייב, דו ווייסט כ'נעם אהבה קודש צו דיין הויז וועלכע איז שיין און הייליג, אז בשם רבונו של עולם לאורך ימים אויף לאנגע טעג איז די האפענונג, אדער כאטש ס'געדוירט אזוי לאנג ווייסן מיר אונז אז ס'גייט באלד מקוים ווערן. אונז זעמיר לערנען משנ ו מסכת מכות, אסאך פון די קינדער און בחורים זעמיר עס געלערנט לעצטענס אין חדר קענען עס בעסער ווי מיך, סאו פארעכטס מיך טאמער מאך איך א מיסטעיק. די משנה מסכת מכות פרק ג' כ'קען קוים האלטן מיין אויגן אפן, אונז זעמיר גאנצע טאג ארומגעגאנגען היינט אויף אונז זעמיר געגאנגען צו עפעס א אלטע גאר אלטע פאלאץ דארטן, אונז זעמיר געגאנגען מיט א שיף פון אן צו אן אנדערע פאלאץ וואס ס'איז דא דריי פאלאצן וואס די קעניג האט געהאט דא, איין פאלאץ איז געווען די סאמער פעלעס און ס'איז לעבן ים דארטן און האבן געווען נאך א ווינטער פעלעס וואס איז ווארעם און האבן געווען א מאנסון. מ'האט שוין גערעדט וועגן די מאנסון איז די זמן ווי יעצט איז ווי ס'רעגנט אסאך און ס'פארפלייצט אסאך האבן זיי געהאט אויבן אויפן שפיץ בארג האבן זיי געהאט א פאלאץ דארט מ'זאל נישט קיינמאל פארפלייצט ווערן סאו זעמער געשטאנען דארט און ארום געגאנגען דארט האבן מיר אסאך פראבלעמען געהאט אבער טייערע צוהערערס איך בין דא איך גיי נישט שלאפן פאר מ'ענדיגט נישט דאס כאטשיג ס'בלייבט מיין לעבן ממש געציילטע פאר שעות צו שלאפן אקעי זאגט די הייליגע משנה ואלי הן אלוקים. יעצט ווען די בית המקדש איז געשטאנען אז אויב איינער האט עובר געווען אן עבירה און עס קומט זיך מלקות האט מען אים געשלאגן נײַן און דרײַסיק מלקות וואס רוב האט מען גערופן מלקות ארבעים וואס מיינט צו זאגן די די מלקות שלאגט מען ביז ווילאנג מען גייט ציילן פערציג ביז איינס פאר פערציג און אזוי ווי מען גייט לערנען באלד אין משנה י און די משנה רעכנט דא אויס נישט אלע עבירות באט אסאך פון די אינטערעסאנטע עבירות וואס מען איז מחייב אויף דעם מלקות. סאו לאמיר אריין דזשאמפען אין דעם גלייך, איך גיי נישט מסביר זיין יעדע זאך עקסטערע, ווייל איינס איך האב נישט די צייט, און צווייטענס איך האב נישט געמאכט צופיל אינוועסטיגעישאנס פארדעם, סאו לאמיר זען, ואלה הן הלוקים, דאס זענען זאכן וואס מען ווערט געשלאגן מכות, הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, אויף זיין שוועסטער, שוועסטער פון זיין טאטע, שוועסטער פון זיין מאמע, ועל אחות אשתו, שוועסטער פון זיין ווייב, ועל אשת אחיו, שוועסטער די ווייב פון זיין ברודער, ועל אשת אחיו אביו, און אויך די ווייב פון זמרי'ס ברודער בעל הנדה, אלמנה לכהן גדול גרושה חלוצה לכהן העדד, בן בני ארץ נציון לישראל בת ישראל נצור לממזר, אלמנה גרושה, חביבים עליהם משום שני שמות. זיי זענען מחיוב צוויי פאר צוויי און אים, צוויי עבירות. וועלכע צוויי עבירות? איינס איז די די איין מעשה, א גרושה חלוצה, א גרושה פון איין מאן און זי האט גענומען א חלוצה פון א אנדערע מאן און א כהן העדד, חתונה געהאט מיט איר, איינער חייב זי נישט חייב עלם שם אחד בלבד. נאר וועגן איין נאמען אליינס טוט מען איין עבירה. ער באקומט נאר איינמאל מלקות וועגן די לאו פון ירושה. משנה ב', הטמא, א מענטש וואס איז געווארן טמא, למשל ער האט אנגערירט אן עבירה של אוכל וואס ער האט געגעסן הקדש, קרבנות פון הקדש, והבא, דער איינער וואס קומט אריין אין בית המקדש און עס איז מקדש טמא ווען ער איז טמא, ואוכל חלב און ער עסט א חלב ודם מיט בלוט, ונוסר, אדער וואס בלייבט איבער, נוסר, א פיגל אדער פיגל וטמא, אדער טמא נאר כשר פון פלייש, נוסר מיינט פלייש. וועלכע שטייט אין תורה וויזלאנג מען מעג עס עסן, און עס איז איבערגעגאנגען דעריבער די צייט, פיגול מיינט, אויב די כהן וואס איז מקריב א קרבן האט אינזין געהאט צו עס צו עסן אדער ברענגען אין מזבח נאך די באשטימטע צייט, דאס טאר מען נישט עסן, מען דארף עס פארברענען, א שוחט, אדער ווער עס שחט א קרבן ביי א מעלה, און עס איז אים מקריב א חוץ אינדרויסן פון א זרע ואוכל, אדער ווער עס עסט.

ווער ס'עסט נבילות, א בהמה אדער א עוף, וועלכע איז נישט געשחט'ן געווארן אין טריפות אדער טריפות, וואס מיינט צו זאגן ס'איז יא געשחט'ן געווארן און ס'האט געטראפן טריפה, שקצים ורמוסים, דאס איז קליינע ווערים אדער געריכעדיגע חיה'לעך, אוכל תבל, דער איינער וואס האט געגעסן תבל, דאס מיינט טפי' אדער פרוכט וואס מ'האט נאכנישט אראפגענומען פון מעשר אדער תרומה, און מעשר ראשון שלא נבדלה תרומתו, האט דער איינער געגעסן מעשר ראשון וואס מ'האט נישט אראפגעגעבן זיין תרומה,

איינער וואס עסט בעקירם עד שלא קרא לעיין נאך פאר מ'האט געליינט איבער די פרשה פון אברהם אבן דוד קדשו קדשים אדער איינער האט געגעסן קדשו קדשים קרבנות פלייש פון א חתס אדער א אשה מחוץ לכלאים אינדערויסען פון די כלאים במשכן וואס איז געווען דאס אדער קדשים אדער ביז ס'איז מישט געהייסן נאך א נאמען אדער קדשים קלים למען שיני חוץ לחומה אינדערויסען פון די חומה פון ירושלים א שור וואס איז עצם א עני צוברעכט א ביין ביים פסח האט אור איז נאר ריין נפש על כל פסח הרי זה לא כבוד דארף מען שלאגן אים פֿערציק מלקות.

עפעס א מצוה עשה, איז א מצוה לעשות עשה וואס מען קען נאך פיקסן, דעמאלטס איז מען נישט חייב דעם הכורך כורכו בראשו, מען טאר זיך נישט אויספליקן די קאפ פאר א טויטע, טאמער האט עס איינער יא געטון, ביים מקף פאת ראשו אדער ער ער סירקלט ארום די עקן פון זיין קאפ מיט א גאל מעסער, ביים משחת פאת זקנו אדער איינער. וואס איז דאס דא אוועק? ער פארדארבט זיין די עקן פון זיין בארד, ווייל סורי צריתא אחת אז איינער עס קריצט אפילו איין קריץ על המת, חייב איז חייב, סורי צריתא אחת על המעיל חמשה מעשים, אוי חמש שריתות על מעיל, אז מען איז עכט חייב על כל אחת ואחת מחיוב אויף יעדע איינס עקסטערע. על הראש, שתיים, אויפן, וועלכע פינף רעדט מען דא? אויפן קאפ איז דא שתיים, צוויי. וועלכע צוויי? אייך'ס מקאן ואייך'ס מקאן. אויף א זקן איז דא, אויפן קאפ איז דא צוויי טפייעס, אייך'ס מקאן ואייך'ס מקאן, איינס פון דא און איינס פון דא. אויף א זקן מיט די בארד איז דא שטיין מכאן און שטיין מכאן, צוויי פון דאס צוויי פון דאס אויפן אפער טשיק באון און אויף די באטאם, און אויף די רעכטע זייט און לינקע זייט אויך, און וואס איז די טשין? איז אין די פינף עקן. אויף א זקן שטיין מכאן און שטיין מכאן ואייך'ס למטה. רבי זלמן איבן נטליה קילא כאחד אינו חי בלא אחד. טאמער האט מען אלעס אראפגענומען אויף איין מאל איז ער נאר מחיוב איין מאל, ואינו חייב עד שישתלנו בתר, און עס איז אויך נאר מחיוב טאמער מען האט עס גענומען מיט א הרגו מעשה, רבי אליעזר אומר אפילו ליגט ער במלקט אויב ער היט נישט חייב, אפילו ער נעמט עס מיט א האר צווענגל אדער מיט א הויבל, א שאוועל, חייב איז ער חייב במלקט. משנה בבא כוס כסוית קרקע אינו שת א ת ת כסוית ולא קרקע, ער האט נאר געשריבן, ת ת ארבעט

אין חייב אלא אחת, אמר לו אתה לובש אל תלובש, האבן מיר זיך געווארנט אים, קענסט נישט אנטון, קענסט נישט אנטון, ווי פשוט ווי לויביש נוגע צו יא אנטון, חייב על כל אחת ואחת און מחיוב אויף יעדע איינצעל. זאגט די מק ס, מסכת גמור פרק ג', יש חורש שטעלן אנטו לו מאחז וחיים ואו לה משום שמעון לבן, ס'איז דא פאראן א מאל ווען איינער אקערט איין בייטל איין שיעור אין פעלד וחייב אולי ווען ער איז שוין חייב דערויף, איז עובר, און עס קומט אים אויס מלקות, משום שמעון לבן, פאר אכט לבן, א חורש, ווען איינער אקערט בשור וחמור. און ס'איז א אקס אדער אן אייזל צוזאמען, והי' מקדשים און זיי זענען אן הקדש, מען האט זיי מקדיש געווען צום בית המקדש, בכלאיים בכרם, און דאס איז ווי כלאיים אין וויינגארטן, איבער שביעית, און דאס איז די שמיטת יאר וואס מען טאר נישט איינזייען יום טוב, און דאס איז א יום טוב וואס כהן ארעם און פון יאר, וכהן און ערב איז א עקד און א כהן, ונזיר און א נזיר, ובית הטומאה און דאס פעלד איז און א בית הקברות און א כהן א נאדער טאר זיך נישט דארטן מטמא זיין. חנינא בן חנוכי' אומר אף א לובש כלאים אפילו אויב דער וואס איז עקרת און טראגט אין א כלאים, אמר לה זאגט מען עיני השם דאס באלאנגט נישט צו אונזער נאמען, אמר להם האט רבי חנינא געזאגט צו זיי צו די חכמים אף לא נזיר היא השם דער נזיר וואס הייסט די עבירה וואס די נזיר איז די כהן זענען די זעלכע מטעמים ביצים מקורות באלאנגט אויך נישט אין דעם זעלבן נאמען משנה יט. אוי משנה יט משנה יט כמה מלקן עשו וויפיל קלעפ שלאגט מען אים? ארבעים חצר אחת פערציג מיינען ס'וואלט נישט נעמער במספר ארבעים ביי די צאל פון פערציג מ'הייבט שוין אן צו ציילן פערציג מנין? אין א מנין א צאל שי סומך לב אן וואס איז איינס נאנט צו פֿערציק, צייט פון נײַן און דרײַסיק רבי איד האמיר ארבעים שלימה איז גאנצע פֿערציק קלעפ אי לויקע שלאגט מען אים והיכן אי לויקע אין וועלכע פלאץ שלאגט מען אים עס איי סיירא די איבריגע די פֿערציקסטע קלאפ ווען כסייף אויף צווישן זיינע אקסלען משנה ג א אין עמדין עושה אלא במכות מען שאצט אים נישט אפ נאר מיט א צאל קלעפ א ראי' עס להשתלש וועלכע מען קען איינטיילן אין דריי טיילן.

און דער שמש אין שול אוחז בבגדיו כאפט אן ביי זיינע קליידער און געבט מיט צו אים נקרי אויב זיי ווערן אפגעריסן נקרי זאל זיי ווערן צוריסן ממנו נפרע מ אויב זיי וועלן צועפענען זיך דארטן נפרע מ וועלן זיי זיך צועפענען עד שיהיה מגלה את לבו ווילאנג ער דעקט אויף זיין הארץ וויי א אויוון און א שטיין און סינער איז געלייגט אויף די ערד מאכל פון אונטער אים וואס באקומט מלקות. חזן הכנסת דער שמש אין שול פון בעסטן עומד עליה שטייט אויף איר אויף דעם שטיין איר ציור של עגל און פסח פון א קל בידו זיין הענט כפילה וואס איז געדאפלט אחד לשניים אויב איינס אויף צוויי איז שניים לבוא און צוויי אויף פיר איר שטייער ציור זעט אויס ווי אויב עס זענען צוויי פאסיגעס פון אייזל לעדער גייען צו זיך ארויף און אראפ בה און איר יד א טפח ורחב טפח איר האנטל איז א טפח און א ברייטע טפח וראשה מגעת על פי גרייס פון די

דאס מאכט זאגן אמר וחוזר בתחילת המקרא, ושמרתם את זפרי הברית הזאת וגומר וחותם והי' רחם כפר אבן, אזוי ענדיגט ער, וחוזר לתחילת המקרא הייבט מען אן פון אנהייב פסוק, ואם מת אחת ידו אויב איז ער געשטארבן אונטער זיין הענט פטור איז ער פטור, הוספה עוד רצועה אחת אויב מת, אויב האט ער צוגעלייגט נאך איינס איבריגע און דאמאלס איז ער געשטארבן, הרי זה גורל ידו דארף ער גיין אין גלות. נסקלקל די טאמער ווען מען שלאגן מלקות האט ער נישט געקענט זיך איינהאלטן. ביין רייע סיי מיט שלעכטס זאכן ביין מיט מים סיי מיט וואסער פטור זה פטור רבי דומר רבי אויש ברייע א מאן ווערט פארשעמט נאר טאמער ס'איז גדולים וואו אישה ביי מים איז שוין אויך גענוג ביי מים ט ו כל חיובה כריסי שלוקי. נפטר ידי כריסוסם. איעדער חב כריסוס וואס איז געווארן רב קרן מלכות ווערט אויך פטור פון די פון קדוש שנאמר ונקלה אוכיחו לעיניך שלא כהראי' איך אוכיח אזוי ווי די אמרי ר' חנניה בן גמליאל אמר ר' חנניה בן גמליאל מה אם עובר עובר עבירה אחת נוטל נפשו להו מה דאך איינער וואס האט עובר געווען איין עבירה איז נוטל נפשו להו קען ער פון דעם אפילו פארלירן דעם זיין לעבן אדער ווייל ער באקומט עקסטערע מלקות אדער אדער ווייל ער האט שווער געטון. הוי ס מצוה אייך זיין איז טוט איין מצוה און לאכטס כמה וכמה שתנוסנה לנפשי מיט אים געבן זיין זעהל צו א מורא'דיגע מוסר השכל אלעמאל וועט זעסט א שטראף וואס עס שטייט אין די תורה און ווי ביטער עס איז טראכט אריין די אפעסיט וועי אויב קען מען עס טון די ריכטיגע וועג דעמאלטס גייט מען באקומען א מורא'דיגע שכר איז ממילא דאס איז א גוטע גמרא וואס לערנט אונז דא איז עס. רבי שמעון אומר ממקומו הי' לעומד, ער לערנט פון דארטן זיין פלאץ שנאמר ונכסו הנפשות אבו עוסק, והוא אומר אשר יעשה עוסק אדם וחי בהם הוא כל היושב ולא יעבור עבירה, יעדער וואס זיצט און האט נישט געטון עבירה נתנו לו שכר כעושה מצוה, געבט מען אים שכר אזוי ווי ער האט געטון מצוה, רבי שמעון בן רבי אומר הרי אומר רק חזק לבלתי עכול הדם כי הדם היא הנפש, שטייט דארטן אויך אז מ'טאר נישט עסן קיין בלוט, און מה עם אדם שנפש של אדם קצר ממנו, מה איז דאך א בלוט פון א מענטש וואס איז א מענטש פארעקלט פון דעם, הפורש ממנו מקבל שכר איינער וואס ציילט זיך אפ פון דעם באקומט ער שכר, גזל והרעוש שנפשו של אדם סבל אדם מחמת מדון, הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיש כלא לדורי דורות אבא או סוף כל הדורות. נאך א שטיקל, רבי חנן בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, די אייבערשטער האט געוואלט מזכה זיין אידישע קינדער, לפיכך וועגן דעם הירב להם תורה ומצוות. אויב דו קענסט זאגן, יא, קענסט טרינקן וויין יעדן פרייטאג, קענסט טון וואס דו ווילסט, ניין ניין, אז איך זאג דיך טו דאס, און אזוי זאלסטו מאכן קידוש, אזוי זאלסטו האלטן די רעכטע הענט, אזוי זאלסטו טון דאס, די אלע זאכן זענען מורא'דיגע שיינע זאכן, הלכות און מצוות, און ממילא האט דער אייבערשטער געוואלט אידן זאלן זיין מער ביזי מיט מצוות, האט דער הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר וואס עס שטייט, השם חפץ למען צדקה יגאל תורה וידר. סהדרן און מסכת מכות, סהדרן, מסכת מכות, מכות, מען קען עסן פליישיגס היינט? זאגט די הייליגע גמרא, כ'האב פשוט פארגעסן צו לערנען די גמרא ווייל כ'בין אזוי מיד געווען נעכטן, כ'האב געלערנט די דרש, די משניות, און נאך בין איך געלאפן צום זוהר און איך האב פארגעסן די גמרא, יעצט איז שוין ווייטער איינס ביינאכט, דאס איז שוין מיין רעגלער טיימינג יעצט דא, און מיר גיימער יעצט ווייטער גיין מיט די גמרא, מסכת מכות דף קג עמוד א'. אויך אז בבגדיו, ס'שטייט דארט מיט די געבענע מלקות, האבן אים אנגעכאפט דארט מיט זיינע בגדים, און אויב ס'האט זיך צוריסן האט זיך צוריסן, אויב ס'איז געווארן צוקשניטן אדער עפעס אזוי, האט מען עס געלאזט ווילאנג זיין הארץ איז געווארן אויפגעדעקט. פרעגסט דאך גראדע די קשיא, פרעגט די גמרא מאי טעמא? וואס עפעס? וואס די טעם טאקע אז מען האט דאס געטון אזוי צורייסט אין זיין בגד אז זאל בלייבן פאר שנים וואס גייט פאר? זאגט די גמרא משום נקלה ווייל ס'שטייט אין פסוק ונקלה אחיך לעניך מיינט צו זאגן אז מען זאל זיך פארשעמען אביסל לאז אים פילן אביסל שלעכט פאר אביסל אמר רב ששת רב ששת זאגט משום רבי אלעזר בן עזריה נאך רבי אלעזר בן עזריה מנין פון ווי ווייס איך לרציע אז די ריט שהיא של עגל דארף זיין פון געמאכט פון א קאלב דקסיפא ס'שטייט ארבעים יכני וואס די לשון אינעווייניג שטייט והיו און בין הקהות הרשע והעפיל השופט והקהל לפניו ואומר ארבעים יכני, דף נ פֿערציק, וסמוך ליה און גלייך נאכדעם שטייט לא שחסם שור בדישו, זעה איך פון דעם א רמז אז דער ציר דארף זיין געמאכט פון א מין א שור. אז מען רעדט שוין פון רבי ששת נאך בשם רבי בלעז בן עזריה, מען שוין רעדן פון נאך אפאר זאכן וואס ער האט געברענגט דא. ואמר רבי ששת בשם בלעז בן עזריה.

מיינט צו זאגן אז דו רעכנסט זיך נישט מיט דעם אז די אייבערשטער פירט די וועלט און ער האט דיך געהייסן האלטן דעם יום טוב, איז אזוי ווי דו דינטס עבודה זרה, פארוואס טוסטו די אלע זאכן? דאס איז מיין פשט, איך ווייס נישט פונקטליך וואס די ריכטיגע פשט פונקטליך, פשוט ווייל ס'איז אסמכתא. ואמר רב ששון משום לויט ר' עזריה, נאך א זאך. כל המספר לשון הרע, דער וואס רעדט און בארעדט א צווייטן לשון הרע, רעדט שלעכטס אויף א צווייטן, וכל המקבל לשון הרע, נישט נאר ער רעדט לשון הרע, ער איז מקבל, אה יענער טאקע, אה, זאגסט מיר, אה, ער איז נאר מקבל, וואס מען האט אים פארציילט, וכל המעיד עדות שקר, דער וואס זאגט עדות שקר אויף זיין חבר אין בעסן, ראה איז ער אזאנס, הי איז ווארט, ווייסט וואס ער איז ווארט, ראה ער איז ווערט. די שליח'עלע כלבים זאלן ווארפן צו די הינט אזוי ווי א טרייפענע שטיקל פלייש וואס מ'האט נישט וואס צו טון ווארפט מען אים צו די הינט זאל עס קענען עסן, די כסובה וואס עס שטייט לא כלב תשליך אין עושה וועגן בשר טריפה, די סמך ל ע נאך דעם שטייט לא ישישו שם השב ק אז זאלסט נישט פירן קיין.

איך שטיי רציעס עולות ויורדות בה. זאגט דארט די גמרא א ברייתא גייט ער ברענגען פון וואס איז געווען געמאכט געווארן די רציעס און די טעם וועגן דעם טאר האט זיך געלערנט א ברייתא אז די רציעס איז געווען געמאכט פון די פעל של חמור פון א חמור זאגט די גמרא וואס עפעס דווקא פון א חמור די טעם איז כדדרוש ההיגע ללוי'. דער חכם פון די פון גליל האט געדרשנט אזוי, אליי די רב חיסדא פאר רב חיסדא, שטייט אין פסוק אין ישעיה יודעי שור קנאי, זיין אקס ווייסט ווער זיין אונער איז, וואלסט יעצט געלערנט אויכעט, והחמור עיווס בעליו, די חמור ווייסט אויכעט ווער איז אויפן באס, איז ישראל לא ידע, און דיין קידנע עטס ווייסט נישט, עמי לא יתבונן, מיין פאלק עטס קענט זיך נישט מתבונן זיין, דאס איז וואכעדיגע הפטורה פון חזון ישעיה. וועגן דעם אמר הקדוש ברוך הוא האט דער אייבערשטער געזאגט יבא מי שמכיר אבות באלעו דער וואס קען דער וואס ווייסט ער ווייסט די פלאץ ווער ס'גרייט אים אן דארטן דאס עסן ווי און ווער דאס איז דאס מיינט די חמור ווי פורים און בין שוין איינער מכיר אבות באלעו און זאל קומען דא ווער עס גייט געבן מלקות זאל אויך זיין פון ארט פון א חמור נאך א זאך שטייט אין משנה מלקה און עושה האט אים געשלאגן. דריי לפניו שתי ידות מאחריו, זאגט די גמרא מנין אמר לפי ווער ווייסט זיך דאס? רבי רבקה הארט ר' רבקה הארט זאגט דאמר קרוב אז שטייט אין פסוק והי' פילוי וה' שופט והי' קוהי לפניו כדי רשעותו במספר רישא אחת פון די מלכות זאל זיין מלפניו שתי רשעות מאחריו.

מאי ווי פילוש מאמין האט האט האט גענט בייזער פארן עס לערנען אים המכה מכה בידו ענדערש געבן אזא מכה מיט איין האנט געבן האט די גאנצע כח זאגט די גמרא גייט ברענגען א ברייתא וועגן איינער וואס שלאגט צו דארף ער זיין א בעל כח אדער א ווייניגער וואס האט נישט קיין כח. זאגט די גמרא, תנו רבנן, דער רבן האט געהאלטן א ברייתא, איין מיין מידן, די בעזעם איז נישט מיט מיינע האזאנען, די שמשים וואס זיי שלאגן, די וואס זענען מחוייב פון מלקות, אלא נאר אזעלכע וואס זענען חסרי כח, וואס זענען שוואכע בעלי כח, ווי סיירא מעדה, און זיי האבן נישט צופיל פארשטאנד, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, מען קען אויכעט רעכענען אפילו חסרי מעדה, ווי סיירא כח, וואס פעלט אויך אריין אין איר ערשטער געווען אז כסדר כח ס'פעלט זיי כח ווי סדר מיינט זיי האבן מער זיי האבן מער מער מדה רבי יהודה אומר אפילו כסדר מדה ווי סדר כח מ'דארף נישט מקפיד זיין ס'זאל זיין דווקא כסדר כח און סדר מדה. חסירי קרח זענען א רובא מחליק ווען זיי ווען רבי יהודה און אויב אז איז דער אמרי רבא כבוד סיי די רבי יהודה מסתברא אז ס'מאכט סענס איבער רבי יהודה וואס ער געזאגט אז אפילו חסר מידע ווי סירי קרח לכסיבה וואס ס'שטייט א בן יקנן לא יוסיף זאל נישט פארמערן מער ווי דעם פן יוסיף לא כוס הלילה וועט ער יא מער פארמערן די תורה ווארנט אים אן אז דער שלעגער דארט דעם חזן וואס שלאגט זאל נישט שלאגן מער אפילו מיט איינס וואס ער איז מחיוב. אי אמר רבי שלמה חסידי מדע אז ער ווייסט נישט, איינער האט צורך זרע וועגן דעם דארף ער אים ווארענען, אלא אי אמר שסיידע מדע אז ער ווייסט און זייער אסאך מער צורך לזרע וואס דארף ער אים ווארענען? ענטפערט די גמרא ורבנן אין מזרזין אלא מזורז מען דארף מזרזין אלא מזורזין טענה וואס מען לערנט כש מגביה מען הייבט אויף די רצועה וואס איז שלאגן מגביה בשתיים אזוי זאל אויפהייבן מיט ביידע הענט כש מכה מען שלאגט מכה ביד אחת אזוי זאל שלאגן מיט איין האנט כהיכא דלעיסתא מידי אז ס'זאל נישט זיין מיט מכה זאל קומען פון אים פון זיין כח. טייערע חברים איך וויל אונג אויך דערמאנען אז אונז גיימער פון דא גיימער היים מ'גייט אביסל זיך טרעפן מיט די בחורים מ'גייט אביסל פארלערנען און די קומענדיגע וואך נאכדעם פאר מיר ווייטער און מיר גיימיר זיין אין די שווייץ, דארט וועט מען זיין צוזאמען מיט ידיד נפשי אויך די ראש ישיבה פון כוכב האור ר' בערי וועבער, און איך וועל זיין דארטן אביסל לענגער אביסל נאך א וואך שפעטער, און אונז וועמיר דארטן פארלירן דעם שיעור, ווער ס'וויל קען דארטן מיטקומען האלטן דעם שיעור, און ס'וועט זיין א שיינע שבת צוזאמען דארטן, און סרולי עלעק וואס ער איז פון פלען איט רייט, אונז דארף מיר דאס זייער געדענקן, ווייל איך האב פריערס מאל געזאגט ביי מיסטעיק אנדערע נעמען. אלע סקולען אהובים וידידים וואוילע גוטע מענטשן, אבער פלען איט רייט פלענט עס ממש רייט, און זיי טוען עס ממש קאמפליט מיט די גאנצע הארץ, איז במילא וואלט איך געוואלט זייער שטארק אז די אלע סיי וואס קענען דעם סרולי עלעקס זאל אריין רופן זאגן אז אונז פארשט האמיר געהערט קלאר וואס מהאט געזאגט דא אז די ער איז דאס פלען איט רייט דאס איז ממש עס איז ממש ער היפל פיר פיר איז פאר איד רייש עס איז פלען איט רייט

און כדי די לונגען זאלן זיך אויסקלארן איז די בעסטע זאך צו גיין אויף די שווייץ, ס'איז גוט פאר די נערוון, ס'איז גוט פאר די כוחות און פאר די נשמה, און ווער ס'קען נאר, ווער ס'טראכט נאר אז ער וויל מאכן עפעס א נסיעה אויף דעם זומער, זאל זיך אריינכאפן, ספעשעלי אין יוראפ, מענטשן גייען אויף האלידעיס, האבן זיך אסאך אריינגעכאפט, איך ווייס נישט וויפיל פלעצער ס'איז נאך דא, אבער איך בין נישט באס אויף דעיס, סאו עטס פרובירטס, קאלטס עניוועיס אריין, און אפילו עטס פארטס נישט, קאל אריין סרולי עלעק און זאג אים, דו ווייסט איך האב געהערט. דו מאכסט דעם הערליכן טריפ, מורא'דיגע זאכן, אדרבה, שכוח פארן תומך זיין דעם חק, און שכוח פארן תומך זיין דעם מגיד שיעור, און ברוך השם ס'זאל זיין א גרויסע קידוש השם, ווען מ'גייט מיט פלען מיט רייד איז אלעס אלרייט. באייר וכבוד נושאים לשמים. יעצט גייט מען לערנען די זוהר הקדוש אויף איכה, אויף דינסט אויף מיטוואך פרשת דברים, כ'האב עס נעכטן נישט געקענט פארלערנען ווייל כ'בין געגאנגען האב ממש איינגעשלאפן ווען ס'איז געווארן אפגעשטופט און אפגעשטופט ס'איז גענומען א פלייט היינט ביז דא אויף מומביי, און ס'איז זייער אינטערסאנט איך גיי פארלערנען יעצט די שיעור דא, און אונז זעמער דא אין מומביי אונז האמיר געלערנט אין א סעמעטערי ווי ס'איז דא דארטן. הונדערטער אידן דארט ליגן באערדיגט דארטן שוין דורכאויס יארן לאנג. דאס איז פאר די קהילה בני ישראל. מ'האט עס אנגעהויבן צו נוצן דאס עקזעקטלי הונדערט יאר צוריק.
דאס איז די אידישע בית החיים אין אינדיע, אין מומביי. פון די קהילה בני ישראל. און נאך מיר האבן געזען אז מיר האבן געזען אז תלמוד תורה דארטן גענוג מנדב געווארן דארטן אז מען זאל קענען לערנען לשון הקודש, מען זאל קענען לערנען תורה, און עס איז שוין נישטא קיין איין איד דא וואס איז לערנט אין די פלאץ, עס איז איבערגענומען געווארן ביי מוסלימס, און זיי האבן איבערגענומען דאס גאנצע פלאץ, זיי האבן א גאנצע פולע סקול דארטן. איז די בית התלמוד א תלמוד תורה? היינט וואוינען נאר די בני ישמעאל דא.
יעצט זעמער דא אין די הויז פון אין די בית חבד דא האבן מיר געגעסן לאנטש און דאס איז ביי די הויז די זעלבע הויז ווי די פעימאס וויפיל יאר צוריק אכצן יאר צוריק איז געווען די מעשה מיט גבריאל גבי. האלצבערג מיט רבקה האלצבערג זענען געווען אין די פלאץ אין די הויז דא וואס איז ליידער מען קען זעהן אויפן וואנט דא די בולעט די האולס פון די בולעט וואס דא איז אומגעקומען אויף קידוש השם די גאנצע וועלט איז מיטגעהאלטן וואס איז פארגעקומען דעמאלס אין די פעין וואס איז געווען אז די קליינע מוישעלע וואס איז איבערגעבליבן אן א טאטע מאמע און מען האט יעצט גערעדט דא ביי די מען האט זיך געהאט לאנטש האט מען גערעדט וועגן דעם און עס איז געווען א מורא די געס האבערס און כ'קוק אריין דא איז פארציקן מיט די זוהר. זעה איך אז אזוי רעדן ממש פון דעם, אבער אימעדזשין מושה'לע איז כלל ישראל, און אבא איז די קודשא בריך הוא, און אמא איז די שטן הקדושים, און זיי האבן א קאמפארטעבל פלאץ, א קאמפארטעבל הויז אין ירושלים, און אלעס גייט אזוי פיין און זאפטיג, און אלעס מען מאכט אזא קידוש השם איבער די גאנצע וועלט, און ביז די איין ביטערע טאג וואס גייט פאר, און מושה'לע גייט ארום זוכן צווישן אלע ציבורים ווי מיין מאמע, ווי מיין טאטע, וואס גייט פאר. און דאס איז ממש וואס גייט פאר מיט כלל ישראל, לאמיר אריינגיין דא ז' חודש אייר חו דף נ ג עמוד ב', שלחו לי בני ערה קדישא, האבן די בני ערה קדישא די ארץ ישראל'דיגע אידן, ווייל דעמאלטס זענען שוין געווען אסאך אידן וואס האבן געוואוינט אין בבל, זענען פארטריבן געווארן, און זיי האבן זיך שוין קאמפארטעבל געמאכט דארטן, כאטש עס איז געווען זייער פעינפול פאר זיי אז זיי זענען פארטריבן פון ארץ ישראל און זיי וואוינען צווישן די פעלקער, אבער. זיי האבן זיך שוין קאמפארטעבל געמאכט דארטן, און די בני ארץ ישראל האבן געוואוינט ביי די בית המקדש. שלחי בני ארה קדישא האבן די בני ארה קדישא געשיקט פאר די בני בבל, יהוס דעת נתבדרין בני עמיו, ס'איז טאקע ביז גערעכט, טאקע אז עטס זענטס פארשפרייט איבער די פעלקער, ואתן לבאר מארה קדישא עדנס אינדרויסן פונעם הייליג לאנד. ויועץ לכי איז טאקע ריכטיג פאר ענק למבכה עליכי ער זאל זיך באווייען ווייל גאר מייכין אויף ענק אוועק א גורל אין ענקער מצב דער נפאקט אין מען נהורא רח שוחא און איז ארויסגעגאנגען פון דעם ליכטיגקייט צו א פינסטערע פלאץ כעבדא דנפק ב מבאי מרא אזוי ווי א קנעכט וואס איז ארויסגעגאנגען פונעם האר'ס הויז אבל אנן אבער ווייסט וואס גייט דורך מיט אונז איז לא למבכה אלא מעבד העספדא אונז קען מען נאך אמער ווייען זיך מער מספיד זיין וואס גייט פאר אונז זעהן מיר פון די נאנט ולא נשדא קודשא בריך הוא, פאר אונז האט דער אייבערשטער איבערגעגעבן ספרא דהספיידא, א ספר פון א הספד, דורך ירמי' הנביא וואס הייסט איכה מגילת איכה, דאנן בנו עד מטרניסה אונז זעמער די קינדער פונעם קעניגן, ואנן מבני ביתו אונז זעמער די שטוב מענטשן אונז קומען פון איר הויז, די ידען יקרה צו מיר געזען קלאר אונז ווייסט מיר פון די נאנט די כבוד די מרה מלכה וואס די הייליגע באשעפער האט באקומען, ולא היו עוד למפגעים פאר אונז נאך מער ריכטיגע צ ע אונז וואלט זאל מען וויינען אין די פרשה און אין אונז מפרש זיין די אלפי בייסן די אלע בית וואס איז מרומז דארטן אין די מגילת איכה ואנן יאסמין אונז זענען געבליבן א יתומים בלא אבא ואם אן א טאטע און אן א מאמע און מסתכלין עיניהן לכותלין די בית ודמנה. און אונז קוקט מיר ארום און אונז קוקט מיר אויף די וואנט און ארום און אונז זוכט מיר אונזער מאמע, וואו איז חרוב און ס'איז אלעס חרוב געווארן, וואו איז תרכז און ס'איז פארטריבן געווארן ולא אשכחנה להם מען טרעפט איר נישט, דא היא הבת יענקל'ה און זי פלעגט אונז געבן אלע שפע, שכינה הקדושה האט אונז אייביג געגעבן די שפע, בכל יום וביומו כדמעה מען שפירט די לה, יעדן טאג אלע טעג פון די פריערדיגע צייטן אלעס איז געווען אזוי גוט, וואס האב איך געדארפט, איך האב געבעטן מאמי געב, זי האט געברענגט, זי האט געטראגן. ווייב וואס איז נאך אימער לאנג זי איז אייביג געווען א טרייסט פאר אונז און מיר מללות על לבנה און זי פלעגט אייביג רעדן צו אונזער הארצן כאימא ליברה אזוי ווי א מאמע צו א קינד כנאמר אזוי ווי עס שטייט אין ישעיה כאיש אזוי ווי א מענטש אשר אמו תנחם אזוי ווי זיין מאמע טרייסט אים אבער והשתא און יעצט הסתכלין עינינו לכל סתר אונזערע אויגן קוקן ארום אין אלע זייטן והשיער בית מסובב דהימנו מסבעסבעלבל די פלאץ ווי אונזער מאמע איז אייביג געזיצן אינעם שטוב איז צעגאנצן צעחרוב געווארן. וואו איז חרוב? ס'איז נישטא מער קיין, ס'איז אלעס איבערגעדרייט, נפטר שרייט שלא כוס לא בייסה, אונז האקט מען די קאפ אין די וואנט פון די הויז און מוסדות און איבער איינוואוינונג, מאניה נחמהון ווער גייט אונז טרייסטן און מאניה מלא לליבונן ווער גייט רעדן צו אונזער הארץ ויגן עלינו און אונז פראטעקטן גאב המלכה וועם גייט אונז פראטעקטן פונעם מלך וואס הייסט כד אבינו חתן בן אמת און מלך נעבעך געזינדיגט אמאל כמה אבינו פאר אונזער טאטן ביי קודשא בריך הוא. וואס ס'ליגט לציר לאלקוהל אויגן, און ווען ער האט געוואלט געבן א שטעקעלע א פאטאטא געט ער אמאל א פאטשעלע, איז וואס טוט די מאמע, די מאמע קומט אריין פראטעקטן און זאגט לאז לאז לאז לאז מיך, און מען לייגט זיך אריין אינמיטן און מען האט רחמנות און מען זאגט נישט אזוי שטארק, ניין מען מען וועט רעדן צו אים, מען וועט רעדן אבער שלאג נישט שלאג נישט, אזוי אויך איז געווען די בחינה פון אבא און אמא, אז די אידן האבן געבויט אזא מין שכינה, השארת השכינה, אז ווען די אידן האבן שוין געפילט ווי זיי גייען ווערן באשטראפט, איז די שכינה הקדושה געקומען פראטעקטן זיי, אי קיימת לקמא נ פלעגט זי זיך שטעלן פאר דעם און מקבל זיין און מקבל זיין מלכי יסוד המלכה פלעגן מקבל זיין די פעטש פונעם מלך די מלכה אין זיך אליינס די מלכות בגין להגנה עלינו כדי אונז צו פראטעקטן כמו שנאמר אזוי ווי עס שטייט והיא מחולה מפשעי עניים דאגן ישעינו ווי שטייט עס אויף משיח אז משיח ליידן אויך צאם זינד אויף אונז, מניקי ממרסיני, צו רייניגן פון אונזערע זינד, און בחבירותו נרפא לנו, און דורכדעם כדי אונז צו הילן. והשתא אבער יעצט, די זעלבע זאך איז אויך מיט די שכינה הקדושה האט זיך אייביג געפירט צו אריין אריינמישן זיך און צו נישט לאזן די פעטש כאפן אויף אונז, אבער והשתא אבער יעצט, און מען לאזט לאנשטא קיין מאמע מער, וויי לאן, וויי איז פאר זיי און וויי לכיס, וויי איז פאר ענק אויך. וויי פאר אונז און וויי פאר ענק. לנו איז למבכה זאגן זיי פאר די בני בבל, פאר אונז איז ראוי צו וויינען, לנו איז למזמור פאר אונז איז ראוי צו מספיד זיין, לנו איז לפסרא אינעם מילין המרירה פאר אונז איז ראוי צו מפרש זיין די ווערטער פון די ביטערע ווערטער להודאה לאל אינעם און צו מודיע זיין. וואס דאס שטייט אין די יודע למקרא מילים בהספדא, דער וואס ווייסט און וואס ער וויל צו ליינען א הספד, אונז קען מען זיי מסביר זיין וואס דאס מיינט מסביר זיין, נקרא בכל יומא לגבי אהבת אדמור ר, יעדן טאג אונז גיין שטייען מיר אויף אונז גייען מיר צו די בעט פון די מאמע, לא נשכח לא תאמר מען טרעפט איר נישט דארטן, נשאל על האמר פרעגט פון די בעט, לית מאן דהישגיח על האנשטאב עס איז קיינער וואס קוקט זיך אום אויף אונז, נשאל על הארסי דלא האמר פרעגט פון די בעט. איז באַלד געלאָזט און זי איז באַלד געוואָרן נשאָה לקירסאי, מע בעט דאָס בענקעלע, ווי מײַן מאַמע, און פֿאָלאָז פֿאַלט אָראָפּ דאָס בענקל. נשאָה אל ההיכל דלא, מע פֿרעגט יעדער צימער, גייט מען אַרום צו דער היכל, די קאָטשע-קדשים, מע פֿרעגט אין מאַן אינען דלא ידען מיר, נאָר זיי שווערן, איך האָב נישט קיין אַנונג, איך ווייס נישט וואָס דער ערנסט, זיי ווייסן נישט גאָרנישט, איך ווייס נישט וועגן איר צו זאָגן, ווער, מאַמע, וואָס, מאַמע? נשאָה אל האַפֿער, מע פֿרעגט די ערד, רשימה די עיקבֿות און לייסטן, האָבן מיר נישטאָ קיין צייכן פֿון ערד-פֿיסטריט מער. נשאָה אל איגרת, מע אַראָפּגעגאַנגען פֿון דאַך און געזאָגט, אַך, דאַך! א איגרע אסור לן, אבער דעמאלס איז דאך ענפערט שוין יא, די טעם און יאס וואס דארט זיצט זי, אויבן דארטן זיצט זי, מבקר מי אל עדות און זי זי וויינט און זי טראגט קלאגט ועזלות און מבקר זי גייט און זי וויינט צווחת בקול מרירה מיט א ביטער קול א לן אויף אונזער גורל, מאיגרא לאיגרא פון איין דאך צום צווייטן גייט זי און וויינט וויינט אירע קינדער כמו דאתו מראה מיין קינדער בלייבן איינער אליין זאקן, מה לך איפה קהילות כלך הגגות, די מאמע דרייט זיך ארום די דעכער און באוויינט דאס קינד איז געבליבן אליינס אן א טאטע און א מאמע. משהה לאורחים לשבילים פרעג מען די גאסן און די אלע וועגעלעך ווען זיי האבן געווען צוגעוואוינט מיט די טאטע מאמע, ווי איז די מאמע ווי די טאטע, כולי אמרי אלע זאגן די שמוע קול מרירה דבכיה, זיי הערן א ביטערע קול וואס וויינט, די מבכה האב בניו.

ונבכה במרי און לאמיר וויינען מיט ביטערקייט וואס אויף וואס אונז האבן פארלוירן. אוי יעצט האבן מיר פארלוירן אן עם נפתח בהספידא, אונז קען מען אנהייבן מיט א הספד דנחמא בכל יום בקול האי, וואס אונז זעהן מיר יעדן טאג דאס ביטערקייט, יעדן טאג שטייט מען אויף, אונז האבן די זעלבע זאך ווי מיין טאטע ווי מיין מאמע. נבכה תדיר מען קען וויינען שטענדיג ולא יסנא שם מרירי דבכי' מן העם, און מען קען קיינמאל נישט פארגעסן די ערביטערניש פון די געוויין. מען טראכט אריין מיט מוישעלע. איז דעמאלטס ארויסגעגאנגען פון דעם פלאץ דא, טאקע געראטעוועט געווארן, אבער געזוכט אייביג דיין טאטע, דיין מאמע, ווי בין איך, ווי ביסטו, און עד היום הזה, ער איז שוין א ערוואקסענער יונגעל יעצט, ער דארף שוין צוויי און צוואַנציק, איין און צוואַנציק, און נאך אלץ ווייסט ער אז זיין ביטערקייט איז געווען אז ער האט נישט געהאט קיין טאטע מאמע זיין גאנצע לעבן פון דעמאלטס אן, וועגן דער ביטערקייט וואס איז פארגעקומען דעמאלטס, עס איז איין מענטש, און אזוי האט כלל ישראל אויך געוויינט,

אז מען זאל נישט פארגעסן די אלע הארבע מלאכות, מען זאל געדענקן עס גוט מען זאל עס לערנען כמו שיש לראות במעשה מי אדם לפני המאדים, אזוי ווי פאר א יום טוב דארף מען לערנען וועגן א יום טוב, כך בענין שבת לפניו, די זעלבע זאך פאר שבת זאל מען לערנען וועגן שבת כדי למהר בצרכי שבת, כדי דורך דעם וועט זיך צוהיילן אנצוגרייטן וואס מען דארף אויף שבת, אחרי תפילת ערבית תקני האט מען מסכם געווען נאכן דאווענען מעריב וקווי לומר האט מסכם געווען צו זאגן ביים מעמד ליגן בבית הכנסת אין די בית הכנסת אין די שול כלומר מיט דעם וואס ער זאגט דארט אין די פרק און די גלייך אזוי ווי ער וואלט געזאגט קיימתי ממש בזאת המשנה אזוי ווי איינער וואס זאגט איך האב מקיים געווען דאס וואס ס'שטייט אין די משנה חוץ מיום טוב הנכנס לשבת אויסער אויב פרייטאג פאלט אויס יום טוב דעמאלט זאגט מען נישט די פרק ביים מעמד ליגן לפי שכתוב בו ווייל דארט אין די פסוק שטייט איסרתן ערבתן.